Hurricane Erin dey waka go north, but e don already cause wahala for Atlantic coastline, including North Carolina Outer Banks. Scientists for University of Oxford don develop one kind superfood wey fit help honeybees survive climate change and lack of habitat. Dis one na good news. We go hear di full gist for today tori. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for di world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter di gist proper. Remember to like, subscribe and turn on di notification bell and make you still share give your friends make dem too sabi wetin dey happen for world.

Erin na big hurricane wey still dey grow with wind wey reach 105 mph. National Weather Service add say dangerous surf and rip current fit drag pipo enta sea. Dem beg beach pipo make dem follow lifeguard and local authority instruction. For North Carolina, Governor Josh Stein don declare state of emergency, beg swimmers make dem comot from water after dem rescue plenty people for Right View Beach. Some communities like Heteras and Okrakok don even get evacuation order as storm fit cut dem off from other islands. Erin na the first hurricane for 2025 Atlantic season. E don reach category 5 before, now e dey category 2. But weather experts still dey warn say

trump tok say dis two sectors no dey inside di handshake trade deal wit eu but new details wey drop thursday show say dem go join di agreement now instead of 250 percent and 100 percent tariff na 15 percent dem go pay same like most oda goods inside di deal but di 27.5

while eu go remove tariffs totally on us industrial exports including food items like pork bison meat nuts and fresh fruits eu commission president ursula von der leyen say all deal go bring stability for business and consumers while us commerce secretary howard lutnick describe am as big win for american workers dis new agreement na di first step and both sides dey expect more talks as di partnership dey grow. WHSmith share price don crash by 42 percent on Thursday after dem discover one serious accounting blunder wey make the company overstate profit to North America. The mistake come from how dem record suppliers money too early and e don force dem to cut their profit forecast from

place wey WH Smith dey plan to grow after dem sell the UK high street shops earlier this year to Modela Capital. Na why WH Smith name no dey British streets again, e don change to TG Jones. Now, WH Smith dey focus only on travel shops for airports, train stations and hospitals, but experts say the US mistake don spoil the fresh start wey dem dey plan. Wetin make am worse be say WH Smith dey face strong competition for north america from big names like walmart german prosecutors don confam say dem arrest one ukrainian man serhiy k for italy over suspicion say e join plan wey blow up di nord stream gas pipelines for baltic sea for 2022 di arrest happun for rimini and dem believe say di man dey among di team wey use yacht from german port of rostock waka reach near bornholm island for denmark bifor dem plant di explosives di blast wey happun september twenty six twenty twenty two cut off one major gas supply to europe just as energy wahala dey hot becos of russia war nord stream one don already dey supply europe while nord stream two neva start bifor germany cancel am Nobody claim responsibility for di attack. Russia accuse US and UK while Western countries dey look Russia side. Reports last year even point fingers say na Ukrainian divers hire Yash take carry out di job. Prosecutors tok say di man go face judge once Italy finish di extradition. For now, no clear evidence link Ukraine, Russia or any government directly to di sabotage. Former NASA engineer wey turn YouTube star Mark Rober don land fresh Netflix deal. The 45-year-old wey get more than 70 million subscribers dey known for im science and technology videos. This new series na competition show wey Rober dey create with Jimmy Kimmel production company. Kimmel talk say Rober dey among the brightest creators and im style of video dey clever. inventive and still dey teach people. Roba dey follow other YouTubers wey Netflix carry before like Miss Rachel and British group The Sideman. Miss Rachel move her children show enter Netflix earlier this year while Sideman reality show Inside don also show for the platform. Media consultant Joe Redfern explain say the reason why Netflix dey run after YouTubers na because dem don already build strong fan base and dem sabi produce direct and edit by demsef skills wey no too plenty for traditional tv pipo unlike miss rachel wey just carry her youtube show come netflix roba go develop totally new programme for young audience di move still show how youtubers dey try expand becos if youtube algorithm change e fit scatter dia income na why many of dem dey branch out go platforms like netflix and disney plus plenty people wey dey use elon musk ai chatbot grok don shock as dem discover say over three hundred thousand conversation dey open for google search and most users no even know the wahala start because anytime person press share button for group e dey create one unique link instead of only the person wey you wan share with to see am, the chat come dey show for Google search result. Report show say some of the leaked chats get sensitive things like people dey ask Grok to generate secure password, meal plan for weight loss, medical advice, and even illegal instructions on how to make class A drug. Tech experts don warn say this kind thing na serious privacy disaster because e fit expose private details like names, location, health matter and even business secrets. Dem talk say once dis chats enter internet, e go dey there forever. Forbes first report say e pass 370,000 conversations wey already don show online. Dis one no be di first time wey AI company dey enter hot water for dis kain issue. OpenAI recently stop one experiment wey make ChatGPT chats appear for search engines and earlier dis year, Meta AI own chat sef appear public by mistake. And the last one for today na better news. Scientists for University of Oxford don develop one kind superfood wey fit help honeybees survive climate change and lack of habitat. Trials show say bee colonies wey chop this food born up to 15 times more pikin bees wey grow reach adulthood. Honeybees dey important because dem dey pollinate about 70 percent of world crops. Professor Geraldine Wright, wey lead di research tok say dis breakthrough dey give bees all di nutrients wey dem need to survive, especially wen pollen no dey enough. For UK and US, beekeepers don dey lose plenty colonies, some say even wen hive full of food, bees just dey disappear. Normally, bees dey survive on pollen, nectar and honey, but di substitute food wey beekeepers dey give dem no dey complete with correct nutrients. After 15 years of work, Professor Wright team finally use gene editing to create yeast wey produce the six sterols wey bees need. With the superfood, bees for the lab survive better and even produce more. Wright say the food go help especially during summer periods wey flowers stop to produce early.